Kunoo torban naannoonni waliif deebinee jira. Darsiin teenya taarraan tanaa tan siiraa rasuulaa kutaa jahaffaadhaati tan hin qabaddee dhufe. Torban dabre bakka itti dhaabne haa dhibeeytaniimi torban dabre rasuulli keenya karaa makkaa deebi'ee madiinaa dhaqanii ummaan isaatiillee rakkasitti irraa duutee sallallahu alayhi wasallam adeera isaa akhaa koon khaa sa akkasitti isa jaalatu sanillee irraa du'ee adeera isaa kanatti kennee mana adeera isaa makka keeysatti guddachu seenee achitti guddate garuu yaa ilmaan koo waan nama rifachiisu ha makka yeroo san haala bareedaa keessa hin jirtu bareedduu miti maali naan hin jettaniire maali ni beeytanii Warri Makkaa sun Rabbii isaaniin beekan sanama gabbaran. Sanama jechuun hoo maali beektaniiti? Sanama jechuun dhagaa kana dhagaa kana tolchanii dhagaa qoranii tolchanii warri Makkaa sun dhagaa san gabbaree dhaqee dhagaa qoranii sujuudanii fi yaa rabbii keenya nuti si jaalanna waan feenu nuu kenni si gabbarra waa hundallee sumarraa arkanna ja'aniin dhagaadhaan Dhagaan sun ammoo hin dhagahu, hin dubbatu, hin nyaatu, hin dhugu. Mee namni akkas ni ta'a mee? Gowwoota kana. Ish. Mee akkamitti ta'a gaa mee? Namni dhagaa ifumaaf tolchee jala taa'ee yaa rabbii kiyya hoggaa jedhu ifiifuu gurra qabu isan dhagahu nama rifachiisanii hubar. Humaan beekan isiniitu irra beekaawu isin amma rabbii tokko gabbartan Muhammad ergamaa isaati jettan salaata salaattan hogga kadhattanis yaa rabbii keenya yaa rabbii keenya waan feenu nuu kenni qaraatiitti takkaffaa nu baasi abbaa keenya tujjaaromsi abbaa keenya ibaada irratti kanu guddisu godhi jettanii du'aa'ii gootanimi gosh maashaallah isaan ammoo hangana hin beekan Hoggaa ati gaafatte maaliif akkana gootan qoy maaliif dhagaa tolchitanii gabbartan hoggaa jedhaniin akkana siin jedhan rabbii keenya kasamii jiru hoggaa nuti sanama kana gabbarre nurraa jaalatee isaan kanaatu rabbitti nuu himaa waan nuti fimee rabbiin nama hin dhaga'u rabbiin ifumaaf dhagaya ifumaaf beeka atis kadhatte saahibni kee kadhate an kadhadhe Waan namni addunyaa irra jiru kun hundi kadhatee bakkuma takka dhabe. Nama simaa baluu jedhaniin nama Rabbiin akkana abalu akkana ja'a je'ee nama jidduu deemu hin feesisu. Sheekaas hin feesisu. Rabbi ifumaaf gaafata. Gosh! Akki sirriidhaa silaa rabbuma qofa gabbaruu isuma kadhachuu isumaaf jiraachuu garuu jarri kun sirrii miti. Kanaafuu Maal jennaan amma jara akkanaa kana? Mushrika jennaan. Mushrika warra rabbi kafree rabbi hin beekne jechuudha. Hin fedhu rabbiin nama kana. Hin fedhu. Rabbi wajji wal dhabe bakka kun khalaas takka isaa ofii rabbi jidduu wal dhabe rabbi wajji yoo tawbatee rabbii hara rabbii deebi'ee rabbii kiyya duraan hin dogoggore karaan sirrii haruma kee kana si qafa gabbaru yoo jees deebi'e malee khalaas rabbiin irraa hin jaalatu uummata san bakka. Garuu immoo gaa amma garuu rasuulli keenya akka warra makkaa sanii miti akka isaan dalagan san takkaa dalage hin beeku waan fofokkottu biraatti illee hedduu dalagan hin godhu rasuulli isaanii wajjin rasuulli keenya hoggaa san akka jarri kun karaa sirrii gubbaa hin jirre sirriitti beeka mee namni akkamitti isa nama bira dhaqee haajaa tiyya na baasi waan hin an fedhu naaf godhi je'ee rabbiin akkas rabbiin akkas hin fedhu namatti aara rabbumaatu waa hunda namaaf godhas kanaafuu ati kanaaf nuti maal goona isuma kadhannaan siin jedhe rasuulli keenya uumaa rabbii tana gallallaala rabbiin waa hunda dandayaadha ja'a rabbiin ammoo waan isaan gabbaran kana kanaa miti ja'a

Cig guddatee ama 25 gahe. Umrii isaa amata 25 dardaree mucaa jabaa ta'e amma. Amalli isaanii irra gaarii nama nama habaja nama gargaara dhugaa yoo guddoon takka akka deemti yoo waa fuudhu dadhabe irra kaaya nama ijoollee xixiqqoo ni gargaara hiriyaa isaa ni gargaara nama jaalata amaanaa jabeessu hogga namni waa bira fidee muhammad hodha wanni kun na bira haa taa'u kana maati jaalaan hogga namni tuqe irraa dhorka ifiin tuqu warri makka dahaba kana hunda fideetuma hoo aadu bira nu taa'u nu jabeessi wali qabatanii hogga bar fudhachuu fedhan baankii warra makkaa ta'e rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhugaa dubbatee hin kijibu Goonni akkanaa boo akka ee ta dhugaa dhugaa ta sobaa sobaa takka hin kijibu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Fira isaa maxxanfata. Adeerran isaa jaalata. Obboleeyyan isaa jaalata. Eh, eh, Adeerran isaa obboleeyyan hin qabu rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Adeerran isaa jaalata. Namoota eh, isa fira isaa ni kabaja. Firoottan kiyya je'ee waliif galan takka illee waan hamtu hin dalagu rasuulli keenya amanama warri makkaa kam jedhan beekta assaadiqul amiin assaadiqul amiin mucaan kun nama dhugaa dubbatu haa amanamu jedhaniin akkamitti beekta guyyuu dhuguma dubbate hin kijibu haa guyyuu dhuguma dubbate muhammad dhugaa dubbate muhammad bari hin kijibu hin kijibu oduma jedhanii maqaa isaa ta'eewu Mahammad dhugaa dubbatu amanamaa sana ja'anii maqaan isaatu akkam ja'aniin saadiqul amiin ja'aniin ajaa'ibaa bar namatti tolaa wallah. Gaafa san ka hoggaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam amma 25 gahee makka tana keessa dubartii maqaan isii Khadiijaa ja'aniiniitu jira gaa. Hay agaa waa'ee Khadiijaa kanan siimamma. Khadiijaan dubartii naamusa qabdu. talaal dalagattu tujjaara namaati makka keessatti nama hundaa isii fedha nama hundaa isii kabaja khadiijaan tun rasuula keenya kana waa'ee isaa dhageesse muhammad saadiqul amiin muqaaji mucaa jedhaniin kana arkeetiin daleessifachuu qaba namni amanamaa lajjoon namni dhugaa dubbatu qaali namni namatti haajama si jaalata namni dhugaa dubbatu waan feetee waa ta'u dhugaa balleessites Kana naa godhe baqa natumaa kun yoo feesses baqa. Kalas. Hogga waa si bira haa waan namaa hin tuqinaa waan namaa ji dhorki namarra. Namni hoggaa san gaafa guddatte illee maallaqni ufumaaf si bira dhufa. Hadiijaan tujjaara dura kam goote rasuula? Namni amanamaan kun dalagaaf gaariidha maallaqa kiyya kana na wajji dalaguu qabeetta. Akkasitti mee naa yaamaa jetteen ni dhufe amma. Gara rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhufe. maallaqa kana hoodho shaam biyya ja'an bakkaan an irraa eh, meeshaa fidu san isaan shaam dhaqanii biyya amma dura gaaf tokko adiira isaati hojii dhaquu kee deebiisan ka achi dhaqanii shaam irraa meeshaa fidan dhugaa shaam irraa meeshaa fidan meeshaa kana achii fidanii makka fidanii gurguran isiinis akkasitti haa rasuula keenyaan deemii shaam dhaqin dhugaa dhaqe amanamaadha waan takka hin kijibu baraka qabdi wanni inni dalagu ammas hoggaa inni dhaqee waan bitan bitee waan gurguran gurguree dhufu tirfii dila fidee fi dhufu rasuulli sallallahu alaihi wasallam gammaddee maali mucaan akkana takka namni tirfii akkanaa naa fideen beekan namni edaanu na nyaachu jiraan isaan na agarsiise malee jettee rasuula keenya kan jaalatte akkasitti gammaddee maallaqa guddaa inni fide san gammaddee haa hadiijaan amma nama akkanaa takka agartee hin beektu tirfii akkanallee takka harkattee hin beektu hadiijaan laaltee laalteetuma wayyuu caannuma gaariidha maali namni akkanaa Tanaafi edaa warri makkaa mucaa dhuga dubbataa amanamaa jii akkatti isa jaalatti. Yaa boo silaa mucaa akkanaa kana numa gaariidha kuni osoo jaarsa kiyya ta'e jette amma Khadiijaan. Jaarsa kiyya kana fuudhuun qabaa jette. Akkasitti Khadiijaan ifuma dhalaa wayii manguddoo nama ergiti akni qabdi isiin nama jabaa akkanaa kana. Kana hin dabarsu boo kana qoy jettee akkasitti Khadiijaan isiin xiqqashu umrii irra guddoodhaa beektee akkasitti tujjaaraas beekamtuu bareedduudha rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam jaalattee manguddootti ergite manguddootti ergitee manguddoon laaltee gaafatte rasuula keenya akkana siin jette jedhanii tee jee rasuuli sallallahu alaihi wasallam ni beekanninis amanamtuu kabajaa qabdu nama jaba ta'uusi nama laal dhalaa dhalaa tartiiba qabdu ta adaba qabdu ta naamusa qabdu ta maallaqa qabdu ta makka keessa namni hundi fedhu Rasuulli ni beeka akkasitti. Akkasitti kaa duba Rasuullinis hayaa ji'eeni Rasuulli keenya Khadiyyaa tana fuudhee siin ja'a. Jaartiisaa ta jalqabaati. Akkasiin Rasuulaa fi Khadiijaan wal fuudhan. Rasuulaa fi Khadiijaan ilmaan meeqa wajji horan? Ilmaan jaha wajji horan. Qaasim, Zeeynabaa, Ruqayyaa, Ummu Kalsuum. faaximaa fi abdallah waliin dayan duba rasuulli keenya ilmoo takka qofa innis ibraahim dubartii biraatirraa argate ilmaan rasuulaa keeysaa qaasim abdallahi ibraahim osoo ijoollee xixiqqashoo duraa duran Ruqayyaa, Zeeynab, Ummu Kalsuum, Faaximaa akkasitti Rasuulli keenya waan gaggaarii dalagaadhaa Makka keessa ture. Jarri kun ni gurguddataniif Rasuula keenyaaf sallallahu alaihi wasallam. Ijoollee dubraa hanga kanaatu Rasuula keenyaaf guddateen siin jee. Rasuulli keenya Makka keessa akkasi jiraatu itti fufe amma bultii jaaree. Rasuulli keenya olla kabaja gaafa bultii jaares. Fira maxxanfata akkumaan isiniin jee isaan. keessummaa kabajaa nyaata bareedaa kenneef hoga keessummaan dhufteef keessummaan na dhuftee akkamiin ta'a je'ee hin rakkatu rasuulli keenya yeroo hunda karaa gaaraa deemuu fedha gaafa umrii gaafa erga fuudhe booda rasuulli keenya deemee gaara dhaqee goda hiraa bakka jaan erga umriin isaa amata afurtamii dhiyaatte kanu Godee Hiraa jedhanii gaara Nuur ka jedhan makkarraa achi gamas bahee akkanatti achi achi makkarraa achi bahee jabalu Nuur bakka jedhan achi dhaqa deemee goda kana keessa dhaqeeti achi taa'ee rabbi isaa fakkaata. Rabbi isaa halqaa rabbi isaa fakkaata. Itti yaad waan kana rabbumaa uume malee wanni warri makkaa jedhu kun waan akkanaa tanaaf hin taatu je'ee achi keessadha achi taa'a. Achi galee achi bula hogga xiqqisho achi bule ammaas mana gala mana bula hogga xiqqisho mana bule ammaas achi gala. Khadiijaan waan inni jiraatuun sinqii isaa waa hunda ni geessitiif. Achitti waa hunda isaa gooti. Hoggaa ibaadaa isaa fixee mana isaa dhufee deebi'a. Akkasitti amata hanga takkaa amata afurtam hanga ga'utti amata afurtam oduma akkasi turu amata afurtam booda wanni takka taateen siin ja'a mucaa kiyya maali naan hin jettuure insha allah insha allah waan rasuula keenya sallallahu alayhi wasallami amata afurtam booda itti ta'uu taa'u darban guyyaa jum'ataa asumatti na eegaa insha allah isiniif hin deebi'edha Ilmaan kiyya, ilmaan diin, ilmaan qur'aanaa, ilmaan rabbi sodaatu, rabbi isin haa godhu. Akkas naa taha, kitaaba naa baradha, takkaffaa malee hin bahinaa qaraatillee. Atilleen abbaa gucaadha, haadha mucaa, laal, ani isinii hime laal. Ijoolleen teessan booda akkasi. Mucaa gaarii kanaaf duraa balleessitee dantaa ta'e dukkaanuma qofa jala fiigeeti.